Häerzlech wëllkomm zrëck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam Gilles a mam Piz. Moien! Hallo!
Oh hei Gilles! Och hei Pit. An ça va? Ma jo, an du? Oh jo, jo jo jo. Alles fit?
Alt rem
alles kaméidiësch.
Alles Neues. Genau, genau, genau. Mir hunn eis haut rem versammelt.
Jo jo mi iwwerdriwwe mee ok Nenn mat Loe versammelt. Eng ass haut rëm versammelt fir alt rëm en neit Thema ze maachen, bon respektiv mir hate schonn en ähnlecht Thema gehat wéi zum Beispill mir haten Heavy Metal an Film matenee gemëscht gehat an Metal an Literatur an dës Kéier hu mer eis nach en anert Medium geholl, nämlech Videospiller.
Eppes wat mer allen zwee gäre maachen. Genau. Ähm, am Fong ëmmer scho gemeet hunn an och nach ëmmer aktiv sinn an deenen an, an dëser Nerd Game Industry natierlech schon Ziemlich, ja. vill wéi an der gudder Schoulzäit, weil du hat e vill méi Zäit fir so Sachen ze Das ist maachen. dat de Problem, ja.
Mee ech menge mir sinn nach ëmmer genauso begeeschtert äh, vu verschieden, Sp- verschiddene Spillreien äh, wéi deemools an ähm, ja mir hunn mir hunn eis effektiv geduet ähm, Et gin ganz vill entweder Videospiller wou Klischee Unsatz un d'Metal Welt eruknäppen, a genau sou vill Bands gin et och déi sech vun deene Videospiller influenzéiere loossen an dann hir eegen Songs schreiwen oder deelweis de Soundtrack nei definéieren op enger Metal Basis. An dowéint si mer haut hei. A fir domm ze schwätzen, natierlech. Natierlech, dat gehéiert derzou. Dat gëtt, mengen ech, wann et eng Pyramid gëtt, esou mat dat muss dra sinn, dann ass dat ganz uewen. Genau, genau.
A ganz ënne stinn d'Fans. Fir déi puer, wou et do gëtt. Mee gutt, jo.

Mee wat mee wat wisou Videospiller? Wisou hu mir Videospiller sou gär? Äh, Wees du so eng Antwort op? Di mei schon oft gestallt ënner der anderem. Ja. Ja, keng Ahnung frei ugefangen ich mein, wie bei all andere Game oder dat an senger Kante ugefangen ne war enke seg echt äh, Konsol am Grapp ne oh, wat du gees schon wäit Summer dem Gameboy. Mir si jo nach déi gutt Gameboy-Generatioun, wou Yeah, yeah, déi yeah. eng Grapp haten, ne? Ech, ech soen dem Narps Namm ni graus aus der Wike, dat meng Geschwëster jo scho méi al si wéi ech. Äh, mir haten nach en alen Artari bei Oh, eis freck. doheem. An dat war dat éischt, d'alleréischt, wat ech äh, gespillt hat, ne, mat, mat Okay. original Pac-Man. An fréck wat do nach alles dobäi ech weess et net méi alles, awer dat waren nach déi gutt al Kassetten déi haut guer net méi ginn, do ass och guer kee Schlussschloss méi fir dat haut op iergendengem Fernseh unzeschléissen ne, an do ass wierklech just de klengen Joystick war schwaarz, et war just ee Knäppchen drop, roude Knäppchen, an dann has de eben sou klengen Joystick fir domat ze spille gengen. Jo, mee och deemools schonn, ech mengen dat ass eppes wat effektiv an de Video Games. zimlech fréi Fouss gefaasst huet, ok, mir schwätzt lo hei vun Atari, ech zum Beispill, bei mir war et de Game Boy, mee et gouf jo nach aner Saache virdrun, de Famicom an wéi se all geheescht hunn, mee Musek huet awer ëmmer e grousse groussen Impakt op d'Spill gehat. Et goufe jo am Ufank och déi Spiller ouni Toun, ouni iergend eppes, dat war schonn lusch, kann ech mer elo guer net virstellen.
Mee esouguer wann s de dann an déi Generatioun gees, zu mär dermat opgewuess sinn, war en Eight-Bit-Sound awer, dat huet d'Atmosphär gemeet. An dat ass, denken ech, och zimmlech, ech wëll net soe fréi, awer esou ëm déi Zweetausenderwenn war et awer kee frieme Begrëff méi, fir esou, datt de och emol méi rockeg a méi Metal-Saachen. a Videospiller fonnt hues? Ma ech hat e bësse recherchéiert gehat an anscheinend dat anscheinend dat alleréischt Spill wat e liicht rockege Metal 8 Bit Soundtrack hat, dat war 1982 e Spill wat Journey Escape geheescht huet. Ech hunn net vill fonnt iwwer d'Spill ausser dat jiddweree seet et wär fuerchtbar schlecht. An jo, wéi gesot, war och um Atari 2600 war dat erauskomm, an dat ass, et ass anscheinend e immens schlecht Spill, awer et gëllt als dat éischt Spill, wat e Metal-Soundtrack hat, och wann et 8 Bit war, ne? Jo.
An dann gi mer e bëssen an d'Zukunft. Do gouf et an Japan, dat Spill war och leider just a Japan erauskomm, dat war net bis an de westleche Maart komm, dat hat carrément Holy Diver geheescht, 1989, mat eben och scho Soundtrack vum Dio, vum Ozzy Osbourne an och vu Slayer an esou. An jo, dat war esou e bëssen Castlevania-ähnlech, souwäit ech et gesinn hunn. Äh, mee wéi gesot, dat war leider ni fir de westleche Maart rauskomm, ne? Dat ass jo haut generell e Friem, glaube ech. Ech mengen haut, all Spill, wat erauskënnt, kënnt raus. Oh, ça va!
Et sëtzen der ëmmer vill schräg japanesch Spiller, déi net iwwer d'Grenz erauskommen, déi einfach fir den, de westleche Maart ze vill weird sinn, gell? Äh, an, an awer, ech muss awer soen, also wann, wann ech elo zeréckdenken, effektiv, un meng, meng Gamer-Jugend an esou, wéi dat alles lass, lassgaangen ass. Okay, ech hunn Game Boy erwähnt, Game Boy. Tetris, keng Ahnung wat, e Spill wat ech haut nach kéint spillen, obwuel ech elo ni dee gréisste Fan war, an ech mengen do gesinn der vill déi mer dobausse Recht ginn, Pokémon gell? Jo, Pokémon war gäil.
An dann natierlech, natierlech, pardon, wéi kënne mer et net soen, de Super Mario gell? Absolut.
Super Mario Brothers, dat war. Legendäre Soundtrack, dat kennt all Mënsch gell? Tetris. Tetris genau. Dei russesche Kalinka dengens do gell déi Melodie déi huet sech agebrannt an däi Gehir gell? Genau genau.
Mee
ech ka mech wéi gesot erënnen, du hues déi Zäitschrëft wahrscheinlech och kannt. An der Zäit gouf et fir d'Fraleit gouf et Bravo a fir d'Dudes gouf et Bravo Screen Fun. Genau déi hat ech och an der Zäit kaf gehat jo. Voilà an do hues de effektiv ganz vill awer Spiller wéi s du och scho gesot hues zum gréissten Deel japanesch awer och amerikanesch Saache wou net hei erauskomm sinn.

Mee jo, ech mengen dat dat dat sinn cool cool Memories awer punkto punkto menger Gaming Jugend muss ech soen. Jo jo ech mengen de Revolver äh, de Revolver mat der mat der Int.
Jo ka sinn. Ech hat leider nie e Super Nintendo, awer ech hat dat awer bei Kolleegen doheem gespillt gehat an yeah. äh, war déi eich Kéier meng och Experienz mat enger mat enger Lightgun gewiecht gell yeah. an ech fan der Prinzip nach bis haut irgendwie irgendwie cool muss ich soen ne. Et huet och nach ëmmer Charme iergendwéi. Jo, jo, bon, haut geet alles erëm éischter an d'Richtung vun VR, wou dat Problem natierlech erëm e Stéck méi weider geet, gell? Awer, naja, ech hat och, ech war oft an Arcades ënnerwee, a menger, menger Septiemszäit oder esou, gell, an ech hunn déck gär Lightgun-Shooter gespillt gehat. Dat war, do war dach eng Plaz, eng Hal op der Gare. Genau. Ënnert dem, genau. Ënnert deem chinesesche Restaurant do, do, wéi huet dee geheescht?
Jo, jo, jo, ech weess och net méi, wéi dat Gebai geheescht huet. Dat gëtt et jo haut och net méi, dat Gebai. D'Konz? Nee, net d'Konz, nee. Nee, wat?
Ka sinn, dach. De Primavera war och dran. Jo. Oh, lo gi mer mega nostalgesch hei. Lo gi mer iwwer d'Gare. Dat ass krass, dat ass krass, jo. An eise, an eise Glanz, Glanzzäiten, ne? Nach ganz anescht hues ausgesi wéi se haut ausgesäit, jo. Jo, net esouvill Schmu virun allem. Well dat war besser verdeelt. Elo ass de Schmu op all Eck. Jo, jo. Dat ass eng, dat ass eng aner Problematik, wou se, wou se jo och awer dru schaffen. Mee jo, rëm, rëm zeréck bei déi, déi wichteg an nes, nécessaire Saachen. Gëtt et dann an, o ech ech weess do ech weess do souwisou wat ech drop wäert soen, mee hues du eng Favorite Favorite Game Series wou s de sees dat kann ech och nach an 20 Joer spillen? Da fragt der ech der vill. Ok
ok nee der ech der wierklech vill gell also ech si vill Serien déi ech immens gären hunn si immens grousse Fan vun Metal Gear Solid natierlech ne an esouguer den alleréischten. Obwuel ee kann soen, datt et schlecht gealtert ass, mee ech fannen dat Spill haut nach ëmmer awesome. Et huet ëmmer eng vun den gäilste Storyen déi ech jee gesinn hunn an wat hu mer nach, jo bah och wa mer Richtung, dorop wollt ech och kommen, dorop wollt ech och kommen ne an ech mengen do kënne mer erëm zréck op eist eigentlecht Thema kommen ne. Doom war och ee vun den éischte Spiller wou e richteg awesomen, selwer komponéierten Metal Soundtrack hat ne, deemools schonn am 16 Bit.
Et war mengen ech komponéiert ginn vum Robert Prince an war och orientéiert no no Metallica, Judas Priest, Pantera an alles gell an dat huet sech dat duerch dat ganzt Spill gezunn an dat war natierlech schonn eppes ganz anesches. Dat war dat e Spill wat 3D simuléiert huet an du has. Deng Shotgun an du hues Dämonen an Monstere gekillt gehaat an dat war schéi bluddeg an dat mecht och haut nach immens Spaass ze spillen ne, den Jo, a éischten méi Deel. Metal geet et jo am Fong net, he? Voilà, an dat war nonstop present ne, an Doom hat virun e puer Joer e Comeback gefeiert, nämlech 2016 war en Ah, ech weess net, wa kanns net wierklech en, en, en, en, en, oui, dach e Reboot e bësse vun der Serie kanns de vläicht nennen. An dës Kéier war de Soundtrack nach méi bombastesch natierlech, natierlech 2016, ass en e Koup Joer dozwëschent, wou den éischten Doom 1993 erauskomm ass, gell? Ja. An do ass wierklech en awesomen Soundtrack, äh, all Kéiers wat Kam eng, eng Kampfszene komm ass, gell, bombasteschen Industrial

Well du hues dann deng e bësse vläit méi e kalme Moment am Spill, ok, do geet et dann éischter esou méi atmosphäresch, an da wann dann eppes passéiert, dann bumm, dann explodéiert wierklech d'Hal. Genau. Dat, dat mécht am Fong scho Sënn dann och. Mécht och eppes an der aus, gell? Ech mengen, d'Adrenalin geet e bëssen an d'Lut, gell? Jo. An dann ass Metal ebe genau dat Richtegt, ne? Genau dat. An ech mengen, Doom hat do och eben, dat war esou e bësse dat Vorzeigespill. Déi Zäit gewiescht, ne? Well dono äh, war nach ähm, Quake rauskomm, ne? Nofol ja. Äh, in, indirekten Nofolger vun Doom, ne? Äh, Soundtrack vum Trent Reznor geschriwwen, äh, vun Nine Inch Nails. Äh, ja. Dat war natierlech och äh, immens industrial lasteg se gewiescht. An dann och Duke Nukem och. Ja.

Welt an loosst mech vun där eben verzauberen, egal ob dat elo eng düster Welt ass oder eng schéi märchenhaft Welt. Ech liben et einfach, ech liben Videospiller. Dat ass jo am Fong och de ganzen Hannergedanke bei Videospiller, ass du entzitts dech dengem Alldag an du gees an eppes zeréck, wou s de Wou familiär ass an et du kanns et halt reell net kréien. Dofir sinn ganz vill sou Videospill Genres wou ech perséinlech net ka spillen well et zevill realistesch ass an zevill un mäin Alldag eruknäppt. Ech hu léiwer eppes total Fantasievolles a wat wat guer kee Sënn ergëtt wéi wéi wéi eppes wat ech kann a mengem Zëmmer hei maachen. Wees de? Sou wéi Simulator mengs de, sou Farming Simulator oder sou eppes an déi Richtung oder? Ja, jo, ech verstinn, dass Leit dat, dat ass vläicht fir verschidde Leit calméierend, mee sou. Genau, et huet eppes Berouegend. Ech wollt et sou selwer eng Kéier ufänken, Farming Simulator, gell, aus iergendengem Grond sou.
Du wunns um Duerf, weess de, an da kucks de engem no, wéi en Trakter plout, an da kucks de aus der Fënster sou, ah jo, dass, dass. Ech hat am Fong besser dobaussen ze stoen an deem nozekucken. Et ass, et ass schräg, jo, jo. Dat ass scho, dat ass scho verréckt.
Et gi generell vill lusch Spillkategorien. Wann ech elo esou emol eppes kann erwähnen, wat natierlech elo direkt d'Videospillwelt mat der Metal-Welt nach op engem anere Level verbënnt, et ginn effektiv vill Bands, wou Pardon, wou onbekannt Lidder komponéiert hunn fir Video Games, dat ass och ni gemenschent ginn oder sou, dat war einfach sou déi Zäit. An ech perséinlech si ganz fréi haut mat enger Videospill-Rei a Verbënn a Kontakt komm, wou ech haut nach ëmmer op ganz héijen Hänn droen a vläit dat ass, ech denken dat ass meng absolute Liblingsrei un Video Games, dat ass d'Final Fantasy-Rei. Ech wëll net soen, datt et si grouss Spiller, dat dauert extrem laang. Et ass japanesch Rollespiller si geduet, fir laang ze daueren. Hautzudaags fält et mer natierlech schwéier, esou eppes ze genéissen, well s de ebe keng Zäit méi fir esou eppes hues. Dat ass e bëssen de Problem. Ech schrecken och dovunner zeréck, wann esou e Spill iwwer 100 Stonnen huet. Dat ass einfach esou. Fréier waars de frou, wann s de, Wow, mega cool, Skyrim kanns de iwwer 100 Stonnen, also Skyrim nach esou en. Bombast Spill gell natierlech GTA gell kanns de Millioune Stonnen dra verbréngen an ëmmer kanns de vläit lo net eppes Neits maachen, mee et hält einfach ni op. An dat dat huet mech bei Final Fantasy wierklech ëmmer matgerappt. Ech hunn der och ganz vill gespillt, net alleguerten, awer de Groussdeel dovunner. An do sinn ech och zimmlech fréi op eppes gestouss, wat mech e bësse verwonnert huet, esou ok, wéi wéi wéi wéisou géings de dat maachen? Wanns de schon d'Musik hues an Ufank, den Nobuo Uematsu ass den Haaptkomponist gewierscht vun dem Gréisstdeel vun den méi eelere Final Fantasy Deeler, op et 6, 7, 8, 9, ech mengen 9 war effektiv dee leschten, an dat war jo vu 6 bis 9 war mat déi populärsten Spiller aus där Rei wou erauskomm sinn, de 7 natierlech ass voilà, ass en Meilenstein, gell? An hien huet d'Musek dofir komponéiert, natierlech, dat war jo deemools dann am 8 Bit. An hien huet awer kuerz Zäit drop huet e mat Kolleege vun him, wou selwer all Komponiste sinn, decidéiert, Hm, komm mir grënnen eng Band a mir spillen déi Lidder, wou souwisou seng sinn an deem Fall. Komm mir trieden esouguer carrément live op a mir recorde elo alles nei op Metal, op Epic, deelweis esouguer Symphonic Metal gemëscht. Dat war alles instrumental. An do hunn déi véier Stéck oder fënnef Stéck sech zesummegedoen an si hu sech The Black Mages genannt, och natierlech eng Referenz aus der Final Fantasy Serie, gell? Also hunn déck laang, och nach viru puer puer Joer war dee leschte Concert, well den Uematsu ass och elo net méi dee Jéngsten, a si hunn dat wierklech iwwer, also 20 Joer laang duerchgezunn. Et sinn net ganz vill Albe ginn, ok, mä se hunn awer ëmmer ëmmer erëm. D'Musik wous de erëm erkenns, an dat ass jo och dat Flott u Videospiller, do wann et Spiller sinn wous du selwer gäre spills, dann huet déi Musek, déi erkenns de iwwerall erëm, ne? Jo, et huet och en perséinlechen nostalgesche Wäert fir dech, ne? Jo, jo, an dunn hunn si dann do, wéi gesot, dat wierklech laang gemeet, an dat kann ech nëmmen fir déi Leit wou wierklech Final Fantasy appreciéieren an. eben kënnen mat där Musek sech identifizéieren. Déi hunn dräi, ech mengen et sinn dräi Alben oder véier Alben erauskomm an dat kann vu Final Fantasy 1 sinn, 3, egal, 7 ass souwisou ganz vill vertrueden. Dat si mat déi markanteste Lidder, mengen ech, wou se geschriwwen hunn an déi ginn ech wierklech recommandéieren engem, dee sech do wëll eng metallesch Nout undinn an dem Final Fantasy Universum. Mee et gëtt nach eng aner, mee déi erwänen ech méi spéit, well dat ass. Dat een esou ähnlech, mee op enger moderner Art a Weis. Ech soen einfach lo näischt méi. Okay.
Bah, wéi gesot, mir ware lo schonn an den Ufank 2000er, ne? Du has och lo schonn GTA erwähnt gehat. An dat war och e Spill, wat zimmlech fréi schonn Metal-Soundtrack hat. Ech mengen, GTA ass berüümt fir seng Radiostatiounen, déi s de am Rad-, am Auto, beim Autofuere kanns lauschteren, ne? Am 3 hate se nach keng lizenzéiert Musek, do hate se nach alles selwer gemaach gehat. An ab GTA Vice City hate se dann en originale Soundtrack, dat war och, dat ass och bis haut deen absolut gäilste GTA Soundtrack iwwerhaapt ne, achtzeger Jore Miami ne, do hues de sou gäil Saachen, Michael Jackson, Depeche Mode, Tonnen Tonne gäile Stuff. Da ass awer och Roxanne da drop ne, wou och déi Zäit da schonn. Judas Priest an Slayer, Slayer mat Raining Blood war drop an Motley Crue, Megadeth, esou Saachen, Motorhead ka sinn, jo. Iron Maiden war och drop gewiescht. An e puer Joer méi spéit war dann, jo do ass hat den San Andreas, do war e bësse méi, dat war nonzeger Joren, dat war e bësse méi Grunge, awer do ass do och Ozzy Osbourne an esou Saachen drop. An dann GTA 4. Do has de en Hardcore Punk Center an huet Liberty City Hardcore geheescht. Do ass war och well New York eben, dass jo ugelegen New York, wou eng grouss Hardcore Zeen huet. An do war en Add-on rauskomm, den The Lost and the Damned geheescht huet. An jo, an do war dann, do hat en esouguer keen anere wéi den Max Cavalera war do Gastspriecher um Radio. Hien huet Send um geschwat gehat an do ass dann och richteg brutal heavy Saachen drop, mä do has de Cannibal Corpse, Bathory, At the Gates, Deicide, Entombed, Sepultura natierlech, gell. Do has de richteg gelle Schäiss um Sender gehat, gell. An dat hat mech och frou gemaach. An dat war, dat war einfach en Add-on, sees de? Jo, jo, jo, jo, The Lost and the Damned. Et ass iwwer eng Biker Gang gaangen, déi eben och an zäitgläich zum, zur Haaptstory gespillt huet an war zimlech cool.
Ech mengen, wat dann och, elo wou mer dann souwisou bei den Ufank 2000er sinn, wéi s de sees, dat war jo och déi Zäit, wou op eemol d'Instrumenter ugefaangen hunn ze kommen, mat Guitar Hero an Rock Band. Bon, Rock Band ass méi spéit komm. Jo, mee ech hat et scho bal vergiess, dat ass gutt, datt s de et erwäns. Well wat ech do esou faszinant fonnt hunn, virun allem, ech hat selwer elo keng, net Guitar Hero, Mee e Kolleg vu mär deemools, deen hat dat. Ech mengen, du has et och. Ech hat et och, ech hat den 3, jo, jo. Jo, a wat ech do esou faszinant fonnt hunn, ass déi, do si jo ganz vill Lidder och dann dra dropkomm, wou et natierlech och gëtt. Dat war jo u sech e Spill, wou s de kanns. Souguer en, ee wou keng Gittar spillt, kann do dat Gefill kréien, wéis de bëssen mat mat esou engem Déngens ëmgees. An et war einfach esou e bëssen esou e befriddegend Gefill, wann s de e Lidd zu esou vill Prozent gepackt hues, oder vläit och 100 Prozent.
An do muss ech laachen, well do kréien, dat ass haut nach effektiv esou, wann s de mat Leit iwwer, iwwer, zemools am Metal-Beräich, et war jo net elo, vun extreme Saache war ni ganz vill drop, zemools op den éischte Versiounen net, well do konns de nach näischt selwer adden an esou. An do ass dann déi eng Band, déi wansinneg vun Dragonforce, déi mat deem enge Lidd do, Through the Fire and the Flames do, Ja, dat ja, huet ja, jo, ja, ja. dat huet jo Shitstorm ausgeléist op Youtube, well do een net op wollt op 100 Prozent an esou schnell wéi et nëmme geet. An op eemol Ja. hat déi Band, ech sinn iwwerzeegt, datt si e Groussdeel vun hirem Erfolleg kënne Guitario Merci soen, gell. Honnertprozenteg, Ja, also, dat honnertprozenteg, ass, ja. dat ass schonn, schonn zimmlech witzeg, datt e Videospill dat. Och indirekt da ka Reklamm maachen, gell? An, äh. Jo, jo, jo, jo, also et huet hinnen definitiv gehollef gehat, fir, fir bekannt, bekannt ze ginn, ne? Jo. Äh, jo, do ass, do ass se och vill drop gehat, ne? Wéi gesot, ech hat den 3 gehat, dat war en plus dat, wou, wou och, ähm. Wat war dat dat? Ech hat gemengt, et wär op deem éischten drop gewiescht direkt. Nee, nee, nee, ech. Okay. Ech hat den éischten net gespillt, dofir weess ech et net, mee ech, et war op alle Fall, et wou Fire and Flames, dat war um 3 drop, ne? Ja. Du hast och Slayer Wayne Blood war drop wat der men schwéier ze spille war natierlech äh, ja. Iron Maiden war, war och Klassiker drop natierlech war Spengen so e Lied vun den Flames a vun ähm, ah, ja, only for the week äh, drop, äh, nee, war, war mi spéit äh, nee, nee, nee, nach mi spéit ähm, Cloud connected.

Ok voll hei den in Flames äh, Quiz hei gemet Ja Mee, äh, äh, mal, mal, Quiz schwätzen man ich eng Klammer op mir och wéi nach fir fir d'lächt gesinn hun immer ja Dat ass lo huet näicht mat Videogames ze dinn mee souguer e Quiz Rotspill ass fir mech e Videogame gell. Ja. Deescht, och wann du lo da näischt muss drécken, mee du strengs jo soss näischt un wéi deng mikresch Gehierzellen. An wann du Genau. lo op Youtube kucks, hues du eng massiv Unzuel un, pardon, op der, ech schreps nei wéi e Schwäin, deegelass. Dee- deegelass, also dat deet mer scusi. Ähm, ja, pardon. Youtube äh, Metal Quiz, do sinn der, déi natierlech esou ultra einfach sinn, wou s de beim éischte, bei der éischter Nout, wou s de héiers, direkt weess, wat et ass. An anerer hues de Wéisou den Tier kann en schwéier sinn wou ja, kann net virstellen, dass irgendeen dat wees dat ass onméiglech och, och wann se also duerno wann d'Opléisung kënnt sees de ah ja dat do hunn ech äh, do hunn ech gespillt gehat yeah, yeah, du gehst yeah. Dat, dat, dat ass awer och näicht wat lo extrem an Erënnerung bliwen ass nee, nee, du nee, das, das, das, das
ja. so. An dann ja mir kënnen net iwwer Iwwer Videospiller a Metal schwätzen, ouni een ganz ganz wichtegt Spill ze erwähnen, an ech mengen jiffreen deen deen ass lo haut nolauschtert wärt drop waarden, dat ass Brutal Legend, ee Spill wat fir Playstation 3 an Xbox 360 rauskomm war, ee Spill wat an enger Heavy Metal Welt spillt, ech weess net has du dat gespillt gehat Gilles? Ech hat et, ech hat et op der Xbox hat ech et deemols, jo. Ok ok ok.
Äh, wie hast du et fonnt? fir mech war dat äh, Ech hu gesinn, datt dat annoncéiert ginn ass hu gelier just gelees wat dat ass. Ech hun echt mal Metal gelees eng Metal Welt Lieder Langhoer an Jack Black oh, ja. okay ich muss dat kafe ja, ja, ja, ja, ja, genau da, so war dat doch wie an dem Pusetz war Ultra unterhalsam, et war ultra unterhalsam, et war och äh, soweit ich mich erinnern kann ziemlich bluddeg, wann ze ja, wann ja. Land ëmgestallt hues also da alles wat wat äh, wat wat du da am Metal of wats hat dat Spiel irgendwie. Ja ja an da ass och natürlich bis du kannst erwarten mega awesome Soundtrack gehabt ne ja. vun allem vun ja, oldschool heavy metal an, an, an, an vun allem och bis mir hart Sachen dran äh, was ist Apps also hat Spiel events ger was ist déi, dat war sou ongefähr op der Mëtt komm, déi komesch Strategiekämpf, déi s du hues misse maachen, wou s du musstest sou Basen erobere vun engem Géigner. An dat war dann, dat war dat eenzegen Deel, wou beemol sou sou Strategiespill gespillt hues, ne? An déi waren e bësse weird. Ech weess dat guer net méi. Nee? Ech weess dat guer net méi. Dat ass awer och schonn, wéi laang, wéi laang ass dat do hier, datt dat Spill erauskomm ass? 2010? Da ka sinn.

An Jack Black natierlech ass och ëmmer e Win. Ech meng, jee free weess, datt hien Rock a Metal gären huet, ne? An dann passt en natierlech immens gutt an an déi Zeen. Och well et einfach ech meng, do waren de bombastesch riseg Schwerter, déi aus dem Buedem gekuckt hunn, gell? Do war, dat Spill huet vun allem bis vir einfach Heavy Metal gejaut gehat, Et ne? huet sech och extrem esou en Heavy, Heavy Metal, F, F, wéi heescht e méi? Heavy Metal F-Fuck oder net? Heavy Metal Effect Two. Effect Two, jo. Ja. Heavy Metal Fuck. Fuck, fuck Heavy Metal, voilà. Äh, ja, huet sech extremst dorun orientéiert, den Comic, muss ech soen. Ja, an och un Oldschool äh, Heavy Metal Albumen, ne? Oldschool fir sech Iron Maiden oder Dio Albumen, ne? An d'Cover kuckt ses, ja, wou huet déi Welt ausgesinn? Och Manowar, ja.

Ein zu meier Tastenkombination Guitar Riffs hues missen spillen an hues eis eppes freigeschalt gehaat. Ah oder jo dat kann jo iergendwéi sou eppes war iergendes mat enger Tastenkombination. Ja ja da war da war dat dat war dat war den den Spill effektiv. Dass schon an Auto deen ze konns opmotzen goen beim beim Ozzy.
Satan begéint den och mega luch ausgesinn also so bëssen äh, karikaturméisseg dann halt se a de Satan ass de gudden sou bëssen
wat net sat
Et war mol een en oberbéisen am spill mé dat war no näicht mat mat satan related gewicht schuet.
Den Oberbéisen däerf keen anere sinn ewéi de Satan. De Satan ass esou léif, esou waarm. Mee de Satan ass jo oft am Heavy Metal e Gudden, da kann et vläicht am Spill de Béise sinn. Jo, dat stëmmt, dat stëmmt. Et muss méi Satan gehuldegt ginn hei. Komm mir fänke lo direkt un.
Ah, muss, muss een dat haart maachen? Ech man der Gedanken. Äh, äh, muss jo wéi s de wëlls, hä? Ma ech géing soen, ech erwähnen elo nach kuerz meng aner, well do hu mer nämlech nach e klengen, e klenge Bonus, wou, wou dozou kënnt bei där Band, wou ech perséinlech elo och nach net allze laang kennen, och aus puer Zoufall fonnt hunn. Ähm, natierlech muss een natierlech och erëm soen, ech mengen, aktuell hu mer se nach net, mä wéi dat hei Pflichtprogramm ass an deem Podcast hei, gëtt et Alt erëm eng Spotify-Lëscht. Wupp wupp.
Där, et gëtt keng aner Méiglechkeet, gell? Also, wéi solle mer Iech aner, wéi solle mir Iech d'Saache weisen? An dat ass halt am einfachsten. Mir probéieren eppes zesummenzestellen. Et gi wierklech méi Video Game oder Video Game Metal Bands well dee Begrëff hunn ech elo méi wéi eng Kéier fonnt, wou mer elo e bëssen driwwer recherchéiert hunn, do sinn der wierklech méi wéi ee mengt. An mir zielen se elo hei net all op, well et sinn der awer eng jett. An mir maachen dann zu déi, wou eis am beschte gefale maache mer, maache mer an déi Spotify-Lëscht Mee. A lo kënnt den Hoho, de Mee! Sou, an zwar déi Band, wou ech virdrun erwählt hunn, The Black Mages. Ass vu Final Fantasy 7 selwer. Well ech eben e grousse Final Fantasy Unhänger sinn, hunn ech mech awer net zefridde gi mat enger Band. Sou an hunn ech eng aner Band fonnt, déi heescht Knight of the Round. An Knight of the Round ass u sech e Summon, heescht eng Beschwörung aus dem Final Fantasy 7, déi stäerksten aus dem Final Fantasy 7. Sou an si hu sech no no där Summon benannt. An mir hunn och elo hoffentlech deemnächst e schrëftlechen Interview mat hinne, well si hunn eis zougesot. An. Si spillen u sech, also definitiv, si maache soss näischt wéi Final Fantasy Musek. Also se schreiwen zwar lo net onbedéngt nei, mee et gëtt e, wéi soll ech soen, et ass e flotten Twist dran, well se déi klassesch Melodië vläicht als Metal-Lidd ëmschreiwen, awer och mat moderne Parts, dat heescht sou Modern Metal, eventuell och Metalcore-Elementer dran, wou se d'Lidder e bëssen ëmformen. Dat wat de Black Mages zum Beispill net gemeet hunn, si wollten trei hir Lidder halt an engem anere Format nospillen. An dat maache si hei net. Si bauen dat schonn e bësse méi elaboréiert aus, mat hirer eegener Grëtz, Grëtz, Gewürz, soen ech mol. An déi si schonn zimlech cool. An do ass wierklech een Album, wou ech ka recommandéiere fir och alt erëm fir déi Nerds dobaussen. An deen heescht einfach Seven. An dat ass u sech, ech mengen et si 15 Lidder. Vun Final Fantasy 7 an ganz éierlech gesot wéi ech dat wéi ech dee gelauschtert hunn hunn ech mer geduet de Final Fantasy 7 Remake ass jo elo dat zumindest ee vu villen Deeler ass jo elo d'lescht Joer oder d'Joer virdrun erauskomm an dee Soundtrack hätt hätt wéi d'Fauscht op d'A do hinner gepasst gell. Da muss ech einfach soen okay Respekt gell wann s de keen Ënnerscheed mëss tëschent der Musek wou s de vun där Band héiers an där Musek wou am Spill kënnt an dee kann ech wierklech nëmme recommandéieren an déi kommen och an d'Lëscht dran. Cool, cool, cool, cool. Yes. Jo, also ech mengen, kann een definitiv soen, datt Metal a Videospiller related sinn, well ech och einfach immens vill Metalheads kennen, elo ongeféier an eisem Alter, vläicht déi eeler Generatioun net, awer an eisem Alter kenne ech immens vill Metalheads, déi eben och op Videospiller Äh, ofschleepen ne. An ja. ech menge souguer och ech meng wann ze op Youtube kucks wievill äh, Videospill Songs ginn dann ech enger Metal Verioun ne. Menge, ja, von, ja. Von, von, von, von, Super Mario bis bis Elder Scrolls Skyrim Zelda, egal, Zelda fënste alles ne. An souguer Musiker selwer ginnt och vill déi ähm, äh, déi selwer Och net sinn. An den éischten dee mer do afällt dat ass den George Corpsegrinder Fischer vun Cannibal Corpse. Keen jo. Hien ass ganz groussen World of Warcraft Fan, hien huet esouguer d'Symbol vun der Horde um Aarm tätowéiert. An och d'Cristina Scabbia. vun ah, ja. ähm, vun der Kunner Keul ja, dat krass.
Das das das wirklich extrem viel an all so net ir mit engem Videogame oder Star Wars zu den ja, ja.
hat doch das Joer hat nach mit enger anderer Band die uh, Start again hatten se letzte ja. Summe gemacht iwwer Diabolo 2 die nun rauskommen ja. was ne das wäre kurz im nach rauskommen voilà.
ja, ja. noch Merci und dann äh, wann du löscht hat Merci de Philipp den man dat gewiesen huet an mhm. äh, ja Mengen et ass et ass scho verbonnen déi zwee Thema kanns de definitiv soen. Jo, ech eng Fro wou ech mer oft awer gestallt hunn an och lo wou mer schonn dobäi si kënnen mer se hei och eng Kéier gären ënnert eis ausquatschen, dat ass, Bass du der Meenung, datt dee Saz eemol Gamer ëmmer Gamer, ass dat eppes no deem ee kann, muss oder soll liewen oder mengs du datt wann ech mech elo zum Beispill kucken, ech ech ech ech hunn an der Zäit, Vill, vill, vill, vill méi gespillt wéi elo. Ob dat och iergendwann eng Kéier den, den Drot einfach seet, ok, d'Zäit ass einfach ukomm, wou s du sees, ech hunn do keng, ech verbannen näischt méi domat. Wéi, wéi gesäis du dat? Dat kann kommen, dat muss och net kommen. Ech mengen, ech spillen nach e bësse méi wéi s du. Äh, momentan. E bësse vill.
E bësse vill méi vläicht och. Awer ech hunn och net méi Zäit wéi fréier, ne. Ech hunn och, wann elo esou e Spill, wann elo, keng Ahnung, den Elder Scrolls 6 muer géif erauskommen, ne, ech géif warscheinlech och denken, O Gott, komm, esou en 200-Stonne-Spill mindestens, gell. Ech weess net, ob ech mer dat denke géif undoen, ne. Ech, momentan spillen ech léiwer kuerz Spiller esou, déi vläicht net grad, maximal 50 Stonnen esou kanns verbréngen domadder. Awer wat jo scho vill ass wat scho vill ass jo awer ech spillen nach immens gär ne an ech jo ech tauchen immens gär eben an Videospielwelten an äh, anere Personage ze sinn Saachen ze kënnen ze maachen déi sos net kanns maachen egal op dat lo hat scho gesot egal wat lo Fantasy related Sci-Fi related ass oder wat och ëmmer Ech liben et einfach. Mee ech ka mer och effektiv virstellen, datt ëschtwant een de Punkt kënnt, wou ech soen, ech packen et zäitlech net méi. Ech mengen, ech hu lo, ech hunn zwar keng Kanner, mee wann ech elo Kanner hätt, ech mengen, hätt ech definitiv guer keng Zäit méi fir ze spillen. Ech weess mol net elo, okay, mir schwätze lo och hei natierlech ass dat alles zäitlech awer ëmmer gebonnen. Mee mengs de, de Pit, esou wéi de Pit elo haut ass, dass de Pit jeemools géing, ofgesi vun der Zäit, d'Loscht u Videospiller kéint verléieren?
Ech mengen net. Mengs de net?
Ech mengen net, nee. Okay.
Also wann ech mech elo kucken, ech gesi mech wierklech ganz oft an der Situatioun, wou ech soen, oh ech hunn, weess de, ech sëtze mech dann och effektiv dohinner, ech probéieren eppes an et ass einfach esou, Ech hun och guer net déi Gedold méi dofir iergendwéi. Bei mir, bei mir weess ech et net, wann ech da ganz Okay. éierlech. Ech kann dat, ech kann dat wierklech net soen. Ech, ech ginn der Recht, wa lo moar Final Fantasy 16 erauskënnt, ech géing et wahrscheinlech direkt kafen, mee ech weess net, ob ech et géing fäerdeg maachen, ne? Ech weess net, ob ech, ob ech déi Gedold hätt, mech do, an dat ass natierlech alt erëm dann enke Zäit, ech

Wëll momentan net ouni dat liewen, muss ech zwar trotzdem soen. Dat ass absolut kee Stress. Ech mengen, dat ass, et ass och schwéier an enger, an enger Medienwelt wéi haut, sech net wëllen mol kuerz an eng schéin oder erwünschenswäert Welt ze geheien an einfach mul Appppes ze maache, wat een effektiv net ka maachen. Eng Realitéit ass oft ustrengend an sei egent Liewen ass hen ze ustrengend, wat een alles muss maachen, seng Prioritéiten deen huet an wat de Bausten alles leeft. Ass och net ëmmer alles schéin an dat ass eben eng gutt Oflenkung fannen ech. Dat ass, dat ass scho wouer. Dat ass wouer. Dat, dat, dat muss och. Äh, also ech, ech, ech gleewen och, datt d'Spillindustrie nach vill, vill Joren äh, viru sech huet. Äh, vläicht ja, vläicht kréie mir nach PlayStation 8 oder sou mat an da war dat. Ob man dann wert spillen, ass eng aner Saach. Dass du alleng wann s du kucks virun 20 Joer, wann s du gesot hues, ech spille Videospiller, da wars de direkt esou Nerd, ofgestempelt, den Einzelgänger an esou. An haut, haut ass et ëmgedréint. Haut hues de Turnéiere weltwäit, déi mega berüümt sinn. Ech mengen och duerch Youtube an duerch Twitch ass d'Gaming-Industrie immens, immens gewuess. Virun allem Twitch, mengen ech. Fir allem Twitch. Jo, virun allem Twitch. Twitch huet do wierklech nach, nach eng Spuer opgemeet. Wat jo sech genau dat selwecht ass, just du kucks deenen no, gell? Ja. U sech. Ja, ja. An, an, an, an déi verdéngen dat drop. Dat war jo ja, Punkt ëmmer sou eng Zäitche laang ëmmer eisen Dram gemee gefiecht. An an awer ech kéint mer net virstellen sou 8 Stonnen da oder wéivill Stonnen Dag Videospieler ze spillen. Ech meng ech géing platzen. Ja, mee dat, dat, dat bësst jo dann dee Moment am Platz vun äh, schaffe goen zum Beispill. Jo an awer, ech ech weess net ob ob ech domat géing glécklech ginn, keng Ahnung. Jo vläicht och net.
Mussen probéieren gell alles, mee deen Zuch ass fort, hä, mir si vill ze al dofir. Dofir si mer warscheinlech ze al, jo.
Jo ech hu mir elo schonn ganz vill gesot, hä, muss ech soen. Jo. Ech ech mengen mir sinn esouwäit duerch mat deenen, zumindest deene Saachen wou eis wichteg sinn an natierlech eis eis Favoriten. An dann bessen och vun der Metal Industrie an de Video Games geschwaat, an mir wussen nach net genau ob mer des soit disant Mini Series am Sënn vun, wat hat mer gesot, Literatur, Film, Buch, lo hu mer Video Games, vläicht kéint een nach. Eng Anime related, well do ass net vill manner ze zielen. Punkto Metal, mir haten zwar kuerz erwähnt an eiser japanescher Metal Episode, mir sinn awer net ganz an d'Detail gaangen, well Jap, wann et, wéi wann ee Japan kuckt als Land u sech an hir Videospillindustrie, da si mir an Europa e Pipifax dogéint am Sënn vun Diversitéit an wéi present Videospiller do am Alldag sinn, nach méi wéi hei. Ja, ja, ja. Dat kann een definitiv eng Kéier drop agoen. Ech ging soen, mir beloossen et dann haut och dobäi an mir gi lo nach en genësslechen Glühwäin consomméieren. Also.
An, äh, nee? Ah, geet, ah, ech ha grad gemerkt, du hast, was du wëlles. Vläit.
Ech ginn den Owendiessen, ech ginn den Owend Indisch iessen. Ah, schéin. Ass och gutt. An den Dag drop brennt ëmmer zwee.
Schmerz, ja, ja. genau. Egal, dass nee, du lo ganz trist eng eng eng eng eng Flasch Wein op Mare de Wein ich schëtten da még Tas ich ma Tas Mikrowell
bon bëssen scho an bëssen zënnt nach dran se oh, Luxus. Hey. Mir gëtt am Fläit e bëssen Zocker dran, fir datt et besser rutscht, hä? An dat war et. Un bon vin chaud, hä? An voilà. voilà.
Gutt, mir loossen iech dobäi. Äh, merci fir d'Nolauschteren. Ähm, bis geschwënn. Voilà. Bis op. Mir héieren eis demnächst hei bei Kaméidi mam Pida, mam Gilles.